Illum ser naqsmu magħkom storja ispiranti li tmiss il-qalb u ġġedded it-tama. Hija l-istorja tal-viżjoni ta' Eżekjel, rakkont Biblika li tgħallimna dwar il-qawwa tal-fidi u tar-rinnovament spiritwali. Din in-narrattiva, għalkemm antika, iġġorr messaġġ etern li jista' jseddaqna f'dawn il-ġranet. Qabel ma nidħlu fil-viżjoni nnifisha, hu importanti li nifhmu l-kuntest storiku fejn seħħet. Qed nitkellmu dwar perjodu ta' tħarbit kbir fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael, madwar is-sena 586, kif ir-renju ta' Ġuda, li kien il-parti tan-nofsinhar ta' Iżrael, kien għaddej minn kriżi bla preċedent. Immaġinaw żmien ta' diffikultà kbira u disperazzjon. Il-poplu ta' Ġuda kien qed jgħix mumenti terribbli. Ġerusalemm, il-belt qaddisa, il-qalb tan-nazzjon, kienet ġiet assedjata u finalment mirbuħa mill-armata qawwija Babilonjana mmexxija mir-re Nabukodonosor. It-tempju, iċ-ċentru tal-ħajja reliġjuża u s-simbolu tal-preżenza ta' Alla fost il-poplu, kien inħakem u nqered. Fi 28 sa ten kapitlu 25 vers 7, l-aħħar re ta' Ġuda, Sedekija, ipprova jaħrab, iżda nqabdet. F'dimostrazzjoni ta' krudeltà, il-Babilonjani qatlu lil uliedu quddiem għajnejh, u mbagħad għamluh ħami. Kienet l-aħħar immaġni li Sedekija ra qabel ma ttieħed marbut lejn Babilonja. Ħafna abitanti ta' Ġerusalemm u Ġuda nqatlu waqt l-invażjoni. Dawk li baqgħu ħajjin kellhom jiffaċċjaw destin li ħafna kienu jqisu agħar mill-mewt, tneħħew minn arthom u ttieħdu bħala priġunieri lejn Babilonja, art imbiegħda u barranija, b'drawwiet u lingwa li ma kinux jafu. Fost dawn l-eżiljati kien hemm qassis żagħżugħ jismu Eżekjel. Kien ittieħed lejn Babilonja xi snin qabel, f'deportazzjoni preċedenti. Issa, 'l bogħod minn arthom u minn dak kollu li kien jaf, Eżekjel kien jirċievi aħbarijiet devastanti dwar il-waqgħa ta' Ġerusalemm u t-tiġrif tat-tempju. In-nies kienu ddisprati, iħossuhom mitlufa u bla tama. Ħafna kienu jemmnu li Alla abbandunahom, li l-wegħdiet magħmula lill-antenati tagħhom kienu ntesew. Kif setgħu jaduraw lil Alla f'art barranija? Kif setgħu jżommu l-identità tagħhom u l-fidi tagħhom 'il bogħod mill-art imwiegħda? Huwa f'dan l-ambjent ta' niket profond u disperazzjoni li Alla jsejjaħ lil Eżekjel. Anke jekk kien 'il bogħod minn Ġerusalemm, fl-art ta' Babilonja, Eżekjel jirċievi viżjoni straordinarja. Din il-viżjoni deskritta f'Eżekjel kapitlu 37 versi 1 sa 14, ma kinitx biss għal konsolazzjoni personali, iżda messaġġ qawwi li kellu jaqsam mal-eżiljati kollha. F'din il-viżjoni impressjonanti, Eżekjel jara ruħu trasportat għal wied desolat, mimli għadam xott. Immaġinaw ix-xena, għadam mxerred ma' kullimkien, imdawwal mix-xemx, Niexef u bla ħajja. Hi immaġni qawwija u tħawwad, hux? Dan l-għadam jirrappreżenta l-istat spiritwali tal-poplu ta' Iżrael, bla ħajja, bla tama, apparentement lil hinn minn kull possibbiltà ta' ta' ristorazzjoni. Imbagħad, f'nofs din ix-xena desolanti, Alla jagħmel mistoqsija sorprendenti lil Eżekjel, kif naqraw vers tlieta, Bin il-bniedem, dawn l-għadam jistgħu jerġgħu jieħdu l-ħajja? Hi mistoqsija li tidher li tiċċallanda kull loġika u raġuni. Kif jistgħu għadam xott, mingħajr laħam, mingħajr għeruq, mingħajr ġilda, jerġgħu jieħdu l-ħajja? Eżekjel, juri għerf u umiltà, iwieġeb, Mulej Alla, int biss taf. Hija risposta li turi l-fiduċja ta' Eżekjel f'Alla, anki quddiem sitwazzjoni apparentement impossibbli. u jirrikonoxxi li, jekk hemm xi possibbiltà ta' ħajja, din tiġi minn Alla u mhux mill-kapaċità umana. Dak li jiġri wara huwa tassew mill-isbaħ, u jgħallimna ħafna dwar il-qawwa ta' Alla u r-rwol li għandna fil-pjanijiet tiegħu. F'Eżekjel kapitlu 37 versi 4 sa 6, naqraw, Imbagħad hu qal li jipprofetizza fuq dawn l-għadam u għidilhom, Għadam xott, isimgħu l-kelma tal-Mulej. Hekk jgħid is-Sid il-Mulej lil dawn l-għadam, Se ndaħħal spiritu fikom, u intom tieħdu l-ħajja. Se nqiegħed għeruq fuqkom, u nagħmel il-laħam jitfaċċa fuqkom u nkoprikom bil-ġilda, se ndaħħal spiritu fikom, u intom tieħdu l-ħajja. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej. Immaġinaw ix-xena, raġel waħdu, jitkellem ma' wid mimli għadam xott. Mill-perspettiva umana, tidher miġnuna, hux? Iżda Eżekjel jobdi, u xi ħaġa inkredibbli tibda tiġri. Waqt li jitkellem il-kliem li Alla tah, ħoss jibda jdur mal-wied. Huwa l-ħoss tal-għadam li qed jiċċaqalqu, jingħaqdu ma' xulxin. Eżekjel jara mmeraviljat waqt li l-iskra ta' ċi jiffurmaw. Imma l-miraklu ma jiqafx hemm. Jidher għeruq li jorbtu l-għadam, il-laħam jikber fuqhom, u l-ġilda tkoprihom. Fi ftit mumenti, dak li qabel kien wied tal-mewt jinbidel f'wied minn mi korpi rekonstitwiti. Hija dimostrazzjoni impressjonanti tal-qawwa kreattiva ta' Alla. Madankollu, għad jonqos xi ħaġa essenzjali, in-nifs tal-ħajja. Il-korpi huma ffurmati, imma għad m'hemmx ħajja fihom. Hija f'dak il-mument li Alla jagħti struzzjoni ġdida lil Eżekjel. Hu għandu jsejjaħ lir ruħ, kelma Ebrajka li tista' tfisser riħ, nifs jew spiritu, mill-erba' truf tad-dinja. Eżekjel jerġa' jobdi, u meta jagħmel hekk, il-miraklu jitlesta, in-nifs tal-ħajja jidħol fil-korpi, u huma jieħdu l-ħajja, iqumu u jiffurmaw armata kbira. Hija trasformazzjoni kompleta, mill-wied ta' Adam xott toħroġ folla mimlija ħajja. Din il-viżjoni ma kinitx sempliċement spettaklu impressjonanti. Kienet għandha tifsira profonda u messaġġ ta' tama għall-poplu ta' Israel fl-eżilju. Alla kien qed juri li, kif seta' li jagħti ħajja lil Adam xott, seta' wkoll jirrestawra t-tama u l-ħajja tal-poplu tiegħu. Il-messaġġ huwa ċar u qawwi, ma jimpurtax kemm tkun diffiċli s-sitwazzjoni, dejjem hemm tama. Anke meta kollox jidher mitluf, Meta nħossuna bħal dawk l-għada mxotti bla ħajja, bla skop, bla futur, Alla għandu l-qawwa li jġedded, li jġib il-ħajja fejn jidher li hemm biss mewt u disperazzjoni. Din l-istorja titkellem magħna wkoll illum, eluf ta' snin wara. Kemm il-darba nħossuna bħal dawk l-għada mxotti. Imħasba, mingħajr qawwa, naħsbu li m'hemmx aktar soluzzjoni għall-problemi tagħna, Il-viżjoni ta' Eżekjel tfakkarna li dejjem hemm tama, li qatt mhu tard wisq għal bidu ġdid. Kif jgħid Isaija kapitlu 40 vers 31, Imma dawk li jistennew fil-Mulej iġeddu l-qawwiet tagħhom. Itiru għoljin bħall-għajk li jiġru u ma jiġux għajjenin, jimxu u ma jintefgħux. Huwa bħall-kanzunetta Dendri Bones, li ħafna jafu. Hija titkellem proprju dwar din il-viżjoni, tfakkarna b'mod ludiku u memorabbli li nistgħu nkunu mġedda u msaħħa mill-fidi. Il-kanzunetta tiddeskrivi kif l-għadam jingħaqdu, l-għadam tar-riġle marbut mal-għadam tal-polz, l-għadam tal-polz marbut mal-għadam tal-irkoppa, u hekk tkompli, sakemm tifforma korp sħiħ. Il-lezzjoni hawnhekk hija qawwija, il-ġdid ma jiġix biss mill-isforzi tagħna. Kemm nixtiequ nitħabtu, Hemm mumenti fejn għandna bżonn dak in-nifs divin, dik il-qawwa li tiġi mill-għoli. Hu Alla li jagħtina ħajja ġdida, ċans ġid, bidu ġdid. Fi 2 Korintin kapitlu 5 vers 17 naqraw, Għalhekk, jekk xi ħadd hu fi Kristu, huwa ħolqien ġdid. L-affarijiet antiki għaddew, ara, affarijiet ġodda żviluppaw. X'jiġifieri dan għalina llum, f'ħajjitna ta' kuljum? Jiġifieri li ma jimpurtax kemm ikunu diffiċli ċ-ċirkostanzi, dejjem hemm tama. Nistgħu nħossuna għajjenin, imdejqin, niffaċċjaw problemi li jidhru bla soluzzjoni, problemi tas-saħħa, diffikultajiet finanzjarji, relazzjonijiet miksura, imma Alla dejjem lest li jerfagħna u jagħtina bidu ġdid. Forsi int għaddej minn mument diffiċli issa. Forsi tħossok bħal dawk l-għadha mxotti fil-wied bla ħajja, bla tama. Il-messaġġ ta' Eżekjel huwa għalik, Alla jista' u jrid iġib ġdid f'ħajtek. Kif ordna lil Eżekjel biex jitkellem mal-għadam, huwa jistieden lilna biex niddekjaraw il-kelma tiegħu ta' tama fuq ħajjitna stess u fuq il-ħajja ta' dawk madwarna. Huwa messaġġ ta' ġdid, ta' fidi li l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Li nistgħu ngħelbu d-diffikultajiet u nsibu triq ġdida. Li m'aħniex waħedna fil-ġlidiet tagħna, imma għandna Alla li jimpurtah u li għandu l-qawwa li jittrasforma anki l-iktar sitwazzjonijiet ta' disperazzjoni. Din l-istorja laqtitlok qalbek. Qatt għaddejt minn mumenti fejn ħassejtok bla tama, imma mbagħad rajt is-sitwazzjoni tinbidel kompletament. Forsi esperjenzajt miraklu f'ħajtek stess, fejqan mhux mistenni, rikonċiljazzjoni li tidher impossibbli, opportunità li ħarġet meta kollox kien jidher mitluf. Nixtiequ ħafna nisimgħu l-esperjenzi tiegħek. Kull storja ta' rebħa hija importanti u tista' tispira lil oħrajn. Xi drabi, li nisimgħu kif xi ħadd ieħor għeleb diffikultà tista' tkun l-inkoraġġiment li għandna bżonn biex inkomplu niġġieldu biex ma naqgħux qalbna. Kif jgħid waħda Tessalonikin kapitlu ħamsa vers ħdax-il, Għalhekk, inkoraġġixxu lil xulxin u ibnu lil xulxin, bħalma fil-fatt qed tagħmlu. Aħna flimkien f'din il-vjaġġa ta' tagħlim u fidi. L-istejjer tiegħek, il-ġlidiet tiegħek u r-rebħiet tiegħek huma importanti għalina u għall-komunità tagħna kollha. Li naqsmu dawn l-esperjenzi jsaħħaħna lil xulxin u jfakkarna li m'aħniex waħedna fil-battalji tagħna. Nirringrazzjak talli kont magħna llum, talli ddedikajt ħin biex tirrifletti fuq din l-istorja qawwija ta' Eżekjel. Ftakar, ma jimpurtax kemm tidher diffiċli s-sitwazzjoni, dejjem hemm tama ta' ġdid u ħajja ġdida. Kif l-għada mxotti kisbu l-ħajja, iċ-ċirkostanzi tagħna jistgħu jinbidlu, il-qlub tagħna jistgħu jiġu mġedda, it-tama tagħna tista' terġa' tinbena. Ħalli din il-messaġġ ta' tama u ġdid tibqa' miegħek fil-ġranet li ġejjin. li tsaħħek fil-mumenti ta' diffikultà u li tispirak biex tkun sors ta' inkoraġġiment għal nies oħra li jistgħu jkunu qed jgħaddu minn żminijiet diffiċli. Żomm il-fidi, ikkultiva t-tama u ftakar, l-Alla li ta ħajja lil Adam Schotti huwa l-istess Alla li jimxi miegħek illum. Li Alla jberikek u jsaħħek fil-vjaġġ tiegħek. Sal-laqgħa tagħna li jmiss!